Lazaaniya amma nyaanni lazaaniya jedhan Itaaliyaadha. Itaaliyaa. Gara Lazaaniyaan Ameerikaa. kaa Itaaliyaa. Itaaliyaati.
Daawwattoota kiyya na wajjin ilaalaa mee salaxaa kana. Dura osoo is- gaaffii isaatti hin deebin. Dagaa shoo irratti akka nu hordoftan kabajaadhaaniin isin gaafadha.

Har'a ammoo waan ajaa'ibaa qabadhee dhufe. Nama yeroo dheeraa na biratti illee zagaa biratti illee beektan bilqisaa tuubitti illee beektan birillee shoo irratti illee beektaniin har'a qabadhee dhufe. Maaliidhaan mooyaa addaa takkaa isii wajjin haasa'u. Inni kun nama piraankiilee fi diraamaa fi akkasumattuu seenaalee takka takka seenaalee waa'ee Oromoo hedduu wajjin haasuunee yookaan nu wajji dalagee nu wajji hojjetee yuutuubii kiyyarraa fi ammas akkasumattuu yuutuubii isaa hafroo show irratti inni kun dandeettii kophaa qaba rabbii subhaana wa ta'aalaa kakanneef biyya tana keessatti hojii bareedduu hojjeta rabbiin subhaana wa ta'aalaa abbaa fadheef dandeettii kanna hundaafii miti beekumsaas abbaa fadheef kanna hundaasii miti akkasinni beektanii miti oromooti kanaafuu insha allahu ta'aalaa dandeettii subhaana rabbi subhaanahu wa ta'aalaa kanneef takka yookaanuu mooyaa rabbii isa barsiise yookaanuu barnoota addaa akka biyya tana keessatti rabbi isaa kanneef sanumarra dhaabbanne arra seenaa san qabannee dhufne waan inni hojjetu wajjiin qabatamaan dhufne eenyu jechuu keessan oolamu namni kuni nama anaaf inni wali jabaa yeroo dheeraas hojii turre obboleessa kiyya qaaliidha yeroo eh, du'aa fi jiruullee haa taatu akkasumatti bu'aa bahii hedduu takka hojii baanee as biyya tana biyya Yaman San'aa keessa waliin jiraannu isaa fi haadha warra isaa kabajamtuu fi ilmaan isaa waliinu akkasumattuu dhugaa akka aalii takkaatti akka obboleeyiniitti akka ilmaan abbaa tokkotti wal qabannee ilaa ammaa hojii jira. Isa kana yeroo dheeraa mooyaa kana dandeettii qaba bakka adda addaattis hojjetee dandeettii isaa san mul'isee arabnillee bakka akka hanga ajaa'ibu takka nama hojjete tokko laakiin nuti Oromoon wal dinqisiifachuu qabna. Beekaa keenya Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa beekumsa kanneef mooyaa takka uumamaan kanneef kana galatoonfachuun yookaan galatoomi jechuun yookaan bira dhaabbannee jajjabeessuun dirqama. Kanaafuu inni eenyu jechuun keessa na oolamu sinumaa fi irra deebi'aa Abdii Mahammad saahiba kiyya baga nagayaan dhufte Abdii Mahammad. Baga nagayaan nu eeydan.
Galatoomi.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum salaam.
Kabajamtootaa fi daawwattoota ilmaan Oromoo hundi keessanuu kanneen gartee fuula dagaa shoo irratti waan gaggeeffamu hundaa hordofaa jirtan guutuma mara addunyaatu kabaranaa kabara hedduutiin isin ija obboleeyyan kiyya qaalii baga geenyee baga geessanii isiniin ja'a. Har'a gaa dhufne Yoo isinirraa turres yeroo hunda hooma bareedaa takka qabanneeti dhufnaa jechuudha. Yeroo takka seenaa saba keenyaati, yeroo takka bashannanaa fi een, wal boharsuu keessatti argamna jechuudha. Masha Allah. Ammaan tana gaa gara gartee hojiitti waan gartee yeroon nurraa fudhatteef jecha waan hojjechaa jiru kana akkuma gartee dagaa sha'u Abdinaasir na bira dhufee harkatti aboo dandeetti waan kana waan kana Oromoon arkuu qabdi jee jara sararee akkasitti gama dagaa shootti naa feere akkasii sanitti argamna. Abdii Maamad Gaafuullee isinitti haaraa miti nama beektanii yeroo dheeraa har'a ammoo waan addaatiin isinitti dhufe. Kanaaf inni nu jechuudha. waan ana natti tole irra guddaa hojii isaa anis hojii kophaan qaba innis hojii kophaa qaba. Akkuma bakka hojii isaa san dhaqatti waan kana harkee akka ajaa'ibaatti abdinaas aggoo kanaan jedhan abdii maammad wanni kun waan lammii teenya agarsiisuu qabna. Mataa ol qaba waan lammii teenya boonsu beekadhu waan takka namni keenya beekuun hedduu itti gammadaan mataa kiyya akka itti gammadetti isinillee itti gammadan jedhetiin abdii qaba. Kanaafuu akkanaa jajjabeessitan asumaan isin dhaam. Obboleessi kiyya abdii Mahammad Shiif Akka afaan Ingilizitti shiif kuukingi jedhama. Akka Arabiitti ammoo xabbaaq yookaan macallim xabbaaq jedhan. Ka macallim jechuun gaa ni beektan shiif jechuu yookaan ka waa barsiisu jechuudha. Nama dandeettii nyaata fi salaxaa qofaa godhuu miti. Nama namoota dhibboota lakkaawamu barsiisu jiru. nyaata kana ifiifis hojiin isaa tanaa tamaam waan babbareedaa inni hojjetullee takka lama sadii waan addaa kanneen maqaan beekne hedduu jira waanuma nyaannu kanallee taatee waan maqaa nuti hin beekne jira waan akkasii takka takka inshaallah qabanneeti dhufne kanaafuu salaxaarraa dura eegalla halqa horsii nuti salaxaaleen abdina abdii mahammad dalagu salaxaa hedduudha yoo arranni lakkoofne jenne baruutuun dhumu ammoo hanqa tokko hanqa tokko inshaallah qabannee dhufne hanqa sanirraa mee keessan nu haa ibsu abdii maamad. Ee gaariidha gaasilaa warraan tana salaxaa irraa na gaafate nyaanni nuti goonu nyaata aalamiidha. Intarnaashinaala International. hunda goona amma fakkeenyaaf yeroo nyaataa kana yeroo dheeraa dalagaa turre Mm. nyaata Itaaliyaa ni goona Maashaallah. eh, Faransaa ni goona Maashaallah. eh, Ameerikaa amma bargar kana namuu ilaala amma nyaata kana. Nyaata adda kophaa qaba. Eh, nyaata addaa Mataa qaba. isaatti. Nyaata mataa isaatti ka aadeeffate jechuudha. Akka Eh, aadaatti akka nuti fakkeenyaaf aadaan Akka aadaa keenya Oromoo. erga marqaadha. Marqaa, eh, Jalqaba marqaadha. eh, sirrii. Amma fakkeenyaaf Itti aansee laazaaniya amma nyaanni laazaaniya jedhan Itaaliyaadha. Itaaliyaa. Laazaaniyaan kaa Itaaliyaa. Itaaliyaa. Ayiwa. Maasii Hamburgerri hoo? Ameerikaa.

Maashaa Akkasitti Allah. amma fakkeenyaaf nyaata kana san godhuu fi kana hunda birachi dabarsineeti een, eh, footoo zeemaa Eh, Ziinaa babbareedaa. zeemaa Waan babbareedu namatti tolu. eh. hanga namni kun aboo wanni kun haraa miti. Dhiis nama jirutti. Egaa biyyi biyya Islaamaati biyya Arabaati. Amma sila adda daleetu kana waan hojjettan salataa hojjettan kanarraa eh, misilii yookaan fakkii namaa goota. Fakkii namaa niin godha, ta bineensaa niin godha, shimbirroo, waan adda addaa niin godha Salatumarraa. salaxumarraa amma Daawwattoota kiyya na hojii ilaala bakka san. Salatarraa. Mm. Hayyee. eh, deebi ammaas maqaadhaas Maqaa sitti gootu.
maqaa amma fakkeenyaaf ati dagaa shoo yoo taate dagaa shoo innaa godhu yoo jette nyaatumarraa barreessee nyaatarraa sii godha akkasumatti yoo halaala halaalte nyaatan fakkaatu S- Barruu fakkaata. barruu fakkaata jechuudha Laakiin nyaata adda nyaata addaati. adda addaati Eh? Maashaa Allah, maashaa Allah. Inshaa Allah, sanis itti dhufna yoo rabbi jee dagaa shawqaa daawwattoota kiyya. Akkuma inni na yaadchiisa sanitti yoo rabbi jee waan akkasii sanis godhuuf teenya yoo rabbi jee rabbi nu alaafisu. Okay, eh, salataan eh, salataa gaamma nuti habeenu haa magaddutti nu godhan kana salatuma ciranii timaantiin xiqqoo irra godhanii xiqqoo shoo yoo danda'e boqoliyyaatuma waan jaan Eh, waan eh, ashiitaa xiqqoo eh, takka irra naqanii eh. khalaas.

akkana fakkaata waan ajaa'ibaati hedduu namatti tola dhugumatti Mee waan isin agartan san daawwattoota kiyya egaa kananiin beeka kananiin beeka jettanii komantii irra nu barreessuun dirqama keessan Ani isinii hime ammaa isinirraa eeguutti hin jira. Okay, Abdii Mahamad haa akkanatti tolchitee ziinaan akkanatti salfii keessee bareedu kun maal faadha mee? Amma kana salaxaa Yunaan jedhanii kana. Salata Yunaan guutumatti xarafarraa ilaa xarafa. Xarafarraa ilaa xarafatti inni kun amma waa meeqarraa tolfama? Toora waa kudhanii kana jechuudha. Mm.
Saniif akkana ijjaanuu nama hirkisa. Eh, Waan Magariisa. adda addaa. Magariisa.
Oromiyaa fakkaataa. Eh wallaahi Raaree. billaahi maashaallah raaree biyya teenyaa Eh, maashaallah caffee biyya teenyaa nama keessa deemee beeka sanuma fakkaata salaataan rafa feela rafa nama jilaaltan jeetti naaf daddagaa okay itti aansee mee eh, kana hoo haa wanni irraa gootu Bahaaraat. habaharaati kun

Okay. Ammaas eh, abu maqaas kana Eh, Faransaay hedduu nyaata isaan kun Ah, gaafa kana wanni guddichi nama- illee qarabaan nama isaan qabsan, nyaata, akka qarabaa, qarabaa, eh, ni nyaatan.
Eh, Kunis isa eh, amma kunis eh, en, qurxummuma kunis waliigalatti qurxummiin tun bifa dila qabdi. Kana hunda waliif finnee ziinaa isaatii fi akkaataa itti nuuf fuula nama bareedu. Eh, Warra gariitii jira kan nyaachuu Fiini Footootti ijmaa hoo akkana bira tattaa'eetuma footoo sanatti ta'ee qabbaneessuu jira innaa bareedina. Ayi. Eh?
Wallahi daawwattootaa fi hordoftoota keenya waan abdiin Maammaduu dhugaadha. Keessaafuu warri ga- sana'aa jiraatan dhuftanii isa bira ziyaaraa godhuun barbaachisa. Maaliif waan addaa argitan. Waan addaa keessaafuu silaa bakka akkasiisan maaliin barbaada yuutubaroonni keenya dhaqanii yeroo takka takka achitti waa nyaatanii waan silaa dhihaatuuf san eh, waraabanii hawaasa fi garsiisanii bareedaadha. Maaliif eh, nyaanni kun eh, ilma namaatiifis waan bareeda. Keessaafuu an biyya teenya keessatti eh, nyaatota hedduun arkiniin Abdii Mahamad biratti arge dhugumatti waan hedduu namatti tolu.

Tamam, bareeda. Mm. Okay. Kanaafuu hunda ni daawwachiifna yoo rabbi jee. Daawwattoota hordoftoota kiyya qaba. Eh. Viidiyoo kana hanga xumura isaa dhufaanuu turan afeerra keenya. Maaliif waan bareedaa itti bohaartanii boodarra jira. Viidiyoo eh, nyaatota isin himnu kana guututti yoo rabbi jee akkasii wal qabsiisneeti takka takkaan lama lamaan akka isin ija keessanitti tolutti gadhiisna. Abdii Mahamad Gaasheefni keenya ah, olii inshaallah sagantaa akkanaa babbareedduu qabatee dhufaa jira. Isinis akka hordoftanii bira dhaabbattan keessaa koo hafroo show subscribe like share gootanii akka guddistan asumaan isin dhaammanna. Gaa daawwattootni kiyya kan dagaa show fi akkasumattuu bilqiisaa tub fi pirillee show akka achi dheeyxanii dagaa showis maal jettaan irraa himi hafroo show ziyaaraa gootan isa bira asumaan isin dhaammadhaan isin jaa Abdii Mahammad Tayyib nyaata dila kana eessatti barte abdii keenya? Nyaata kana ani dura waa nyaata kana dura jajjabuutittiin jalqabe ati gaa dila siimi wanni achi jiru waa xiqqisho asitti gaa kaniin nyaata baree Asitti baree xumuratte. sobee nya- namoota gartee dur waliin dalee nama ijoolleen Oromoo hedduutu jira sheekonni maalimoota gurguddaa jira amma asumaa hoo Asuma keessaa asumaa hoo dhokota namni keenya een, waliin barbaadu ogummaa tan namni keenya kasilaa hoo hibbee kajaan hundi nama fayyadu jira maaliif gaa dandahee waan guddaa takka ifii godhachuu hin danda'u. Hin danda'uumi. Kanaafuu namaaf dalaga namaa fayyada jechuudha. Waan inni waa xiqqoon dalagu uummanni irraa fayyadamaa jechuudha. Maaliif namni keenya nama isaa waa beeku barbaadee ogummaa isaa ta'a. Namnummaan keenyaa silaa irraa faayidee bareeda. Amma silaa nuti yaadni keenya nama keenya waa barsiisu. Akka waa baratan godhu. Kan amma nama meeqa nama hedduu aboo kottaa yeroo qabdanii fayyadamaa. Baradhaa. Badala alagaan barattu kottaa isin Ee, illee. ah, nu ergachuu deema faanaan jaan. Ayii. Aboo ayyoo fedha arabaan erga daawwan olaana jala dadhaabbata arabni. Eh, Eh. akkana faayini fudhatanii urkana irraa guura laaltanii agartanii. Eh. Kotta baradhaa jee ammoo warri gartee yeroo san waa dhagee waa barate har'a Faayidaawwan. qulqulluun hin dalagu faayidaa dalagaa. Faayidaawwan. Silaa nama keenya kan akkasitti bakka takka waa barsiisanii barnootaan du'uun bareedaa miti. Akkas. Namaa waa Namaa dabarsuu dabarsuu bareeda. bareeda, eh. Boruu rahmata sii kadhata. Amma nama barsiisee fuula Amaluu san rabbiitti haa dabarsa. tolu jee. Kanaafuu eh, namni keenyaas beekaa qabaataan keenya haa ta'u wan- namni silaa agartee wanna namoota jajjabaa jira nama nyaataas nyaata haalamaaf na beeku. Amma namoota keenya ilaalanii warra ati Oromoo Oromoo waan akkanaan dalaydu jedhanii Ay, wala Kan amma ni ka arabni ni kaa'ata amma ati Oromoo miti waan gaafa Oromoo Oromootti hin beekne yoo takka Oromoo mallaqa hin kaanne Habashiillee fi hin jenne ani Oromoodha jeetuma Alhamdulillah. Eh?
Galatoon. akkasanii eh, gaa bal'inaa yoo rabbi je'ee fuulduraaf waan kana eh, dhala teenyaaf dabarsinee waan biraallee fakkii har'aa fudhatanii haa baratanii sababa bar jaartii teetuu waa barsiiftee Nyaata gaarii yoo si Si goote. gootaatu maal- Bara namni kun nyaataan Eh, jiraata. wallaahi, wallaahi. Bareedinni afaanii nama seenee. Oromoon. Eh, Eh? eh, sirrii. Yoo nyaata gaarii nyaatte eh, diina kee gaarii ta'a. akkas inshaallah okay daawwattoota hordoftoota kiyya an bakka kana dhaamsaan qaba dhaamsiin hin qabu maali keessaafuu abbootiin qabeenyaa Oromoo amma biyyattii Yaman dadhabduudha dhugaadha. Namni biyya tanatti mana nyaataa gurguddaa akka amma isaan itti baratanii yookaan nama itti barsiisu jiranii kana qabu hin jiru. Yoo ta'es manni nyaataa keessaan jaambichi holbamara kumaa fi waan akkaa garan qabnee fi ziknii xiqqoo takka jiran godhan waan darsaa dabbuu kiin jira. Ammoo nyaataa maxxamaas maxxama aalamii akkanaa Oromoo ta'ee biyya tana keessa qabu hin jiru. Ammoo ijoolleen Oromoota biyyoota biraa keessa jirtan Awuroppaatu lafa arabaa tana keessa Dubaay imaaraat kana keessa guutuudha. Ijoolleen dandeettii qabdu tawaan akkasii banattee araba daleessuu jirtu. Kanaafuu nama keenya fayyadaan jaa. Araba biyya sanii daleessitanii wanni godhuu osoo hin ta'in nama keenya fayyadaa qabeenya rabbii isinii kanneen bantanii mana nyaataasa biyya teenyatti illee haa ta'u yoo kaba nama taate ijoolleen biyya namaa keessatti waa barattee namni alagaa irraa baru jiru isaan bu'aa nama isaaniitiif hin oolchutti hin jirre hedduu jira ijoollee dandeettii qabdu jechimtuu takka Abdii Mahammad hedduudha lakkaa'een fixu. Hedduu amma Eh. waan limoota ijoollee hojjetee leeynu aadam faa ijoolleen jajjabdu warra irra jajjabaatti jiru gurguddaa Haa, yaa. maal amma Kun cuftinuu Eh.
maal ta'uu jiran biyya tana keessatti dhama'anii wanni ta'uu jiru. Yoo dandahame abbaan qabeenyaa kan biyya teenyaa haa ta'u. Maqaama akkasii aalamii tokko biyya teenya keessatti finfinnuma keessa banee ijoollee taanaafis mindaa isaan gahu giraa kannee fi yoo arra biyya sanii galchanii ijoollee biyyaa san barsiisan faayidaa takka jeetii yaada wallaahi. Maaliif biyyi teenya saxawaraa guddachaatuma deema. Ee guddachaa deemne amma biyya teenya maashaallah uggala arabni matti jaayati itti dalagachuu Itti jira. dalagachuu jira. Amma nuti nyaata amma gaafa dur biitti tun dhagee qabdu safaaraa hundaaf nu godhamma. Amma ijoolleen taan Dubaayii jirti. taan taas jirtuu jira ta biyya galtee jira nyaata waan safaarota warra alaa xalee xaala hunda nu godhu ture jechuudha maqaan beekama nama kum tokkoo fi dhibba shanii ol nama kum sadii kanatti akkasi goonee fi nyaata kana raaree gooneetuma keenya jechuudha. Maasha Allah, Mm. maasha Allah. Kanaafuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya jabaadhaa. Keessaafuu abbootii qabeenyaa Oromoo har'allee waliin jechuu jira abbootii. Ah, Viidiyoo tokko ilaale sagalee viidiyoo xiqqoo takka kan buranii jiru Abiy Ahmed wanni irra kaa'anii an silaa sabni Oromoo mata mataan tujjaara akka ta'uun fadhaa jedhe. Anis yoo isaan tujjaara ta'an anis ra'iisa tujjaaraatiin ta'ee akkasitti silaa Eeguudha. wal guddisinaa jedhe. Kanaafuu- Kanaafuu.
Miskiinaa. Eeywaa. Miskiinaa miskiinuma. akkasiin kanaafuu Abbootiin qabeenyaa ijoollee mooyaa yookaan dandeettii akkanaa tana qabdu harka qabanii waan takka godhanii koottaa kunoo itti dalagaa nama keessanis barsiisaa jaanii harka qabuun wal qabanii wal guddisuun barbaachisa. Arra ta Oromoon ta Oromoon ta kaleetii mitiin jaa. Arra Oromoon ta waa hunda beektu jeetii yaada. Kanaafuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya egaa osoo xumura kanarraan baane yaada isaa kaa maqarshaa abdii keenya baaddi. Kaa akiraa gaafannee yoo rabbi jee achi dabarra abdii keenya yoo yaadni si hafi yaada kee bahi. Yaanni wanni naafu nuti yeroo hundaa'u jalqabumarraa nama keenya kana waa barsiisu. Kara biraatiinis kara seenaa kara amma fakkeenya tokko yoo fudhanne namni keenya kun silaa nama Oromoo ta'an hunda biraa galata qabu uummanni keenya dhugaas dubbachuu. fuudhaaf maal si Itoophiyyuma hundaaf. Itoophiyyuma hundaafuu nama keenya kana Har'aantanaa wanni asitti argamneef Abdii Mahammadii wajjin intarfii godhuudhaaf asitti argamne asumaanuu miidiyaa dagaa shoo irratti akka nu hordoftan kabajaadhaaniin isin gaafadha. Asumaanuu mu'allima keenya kabajamaa Oromoo qabdu akka magaalaa sanaatitti mu'allima keenya guddaa beekamaa asumaan gama isatti achi isin dabarsaa isaa wajjin irraan tana intarfuu godhuudhaaf asitti argamne kabajaadhaan akka nu dhaggeeffattanii isin gaafadha kabajamtoota keenya. Galatoomaa Dagaashaw horaa bulaa. Hedduutti waliin dhufnuu gaaf salaamu alaikum warahmatullaahi